Nilqakom lura l-flusek, infakarkom li għedna kif tkellimna ma' Mark Vella dwar high yield bonds u tkellimna ftit fuq is-swieq ukoll. Issa jmiss li, li nitkellmu fuq ehm, xi tibdiliet li ġraw ehm, riċentament fil-iskemi tal-pensjonijiet privati U ħa nitkellmu ma' Martina Camilleri. Martina, nsellimlek u nilqek għall-programm. Martina, ftit ġimgħat ilu waqt il-budget tal-Gvern tħabbru inċentivi ta' taxxi ġodda rigward pensjonijiet privati għall-ħaddiema u dawk ta' min iħaddem ukoll. U għalhekk ħassejt li llum bix-xieraq nitkellmu ftit dwar dawn it-tibdiliet li kien hemm. Tgħidilna forsi biex nibdew x'miżuri ġew imħabbra? Mela, għall-2020, bħala fir-rigward tat-taxxa relatati mal-pensjonijiet, jiġifieri qed nitkellem fuq pensjonijiet privati u pensjonijiet li jagħmilhom min iħaddem, jiġifieri occupational pensions. Għal din is-sena, hemm kreditu tat-taxxa li huwa ta' 25 fil-mija sa kontribuzzjoni massima ta' €2,000, jiġifieri massimu ta' kreditu tat-taxxa ta' €500. Issa, fil-budget ġew imħabbrin, ġiet imħabbra li l-capping, jiġifieri dak il-500 ħa jitla' sa €750, jiġifieri dan ifisser li 25 fil-mija ta' kontribuzzjoni massima tat-tett ta' refouro. Ok, ġifieri biex nikklarifikaw, jekk persuna investiet ammont ta' 2,000 ewro fis-sena, pereżempju, din ħa tieħu l-kreditu ta' 500 taxxa, hux hekk? Eżatt, 25 fil-mija tal-kontribuzzjoni tagħha. 25 ta' dak tal-kontribuzzjoni. U issa għola it-threshold għoli tal-3,000. Eżatt, qabel kien hemm capping ta' 500 ewro, issa dal-capping tela' għal 750 ewro, ġifieri 25 fil-mija ta' kontribuzzjoni ta' tlett elef ewro. Martina, tgħidilna ftit kif jaħdmu issa dawn il-miżuri tat-taxxa? Mela, jekk inħarsu ftit lejn il-pensjonijiet privati, jiġifieri skemi personali tal-irtirar, wieħed iniedi l-pensjoni tiegħu u jibda jħallas kontribuzzjoni kull sena. Issa importanti l-ewwel ħaġa li l-pensjoni tkun skema kwalifikanti, jiġifieri tkun timxi mar-regoli li hemm stipulati fil-liġi. Għall-pensjonijiet privata hemm liġi leġislazzjoni sussidjarja 123.163 li bażikament jiddefinixxi regoli differenti. Min-naħa ta' pensjonijiet ta' min iħaddem, occupational pensions, bażikament ikun lok min qed iħaddem li jibda skema ta' pensjoni għall-membri tal-kumpanija tiegħu, jiġifieri għall-impjegati tiegħu. L-impjegat min-naħa tiegħu, jagħti l-kontribuzzjonijiet, jista' jagħti l-kontribuzzjonijiet għal dik il-pensjoni wkoll. U wkoll ehm, eh, hawnhekk huwa eliġibbli li jkollu kreditu ta' taxxa anka fuq dawn fuq dawn it-tip ta' pensjonijiet, ġifiri fuq dawn il-kontribuzzjonijiet li qed jagħmel fuq il-voluntary occupational pensions. Ehm, fil-fatt, wieħed jista' jkollu anka ehm, tip ta' pensjoni privata u anka pensjoni mnedija minn l-impjegatur tiegħu. Ġifieri qed ngħidu li wieħed jista' jaqla' kreditu fuq żewġ poloz, ġifieri. Eżattament. Jekk ikollu waħda ma' ta' min qed iħaddmu, hux hekk, tax-xogħol u waħda privata wkoll. Eżatt. Jekk wieħed qed jagħmel kontribuzzjonijiet lejn pensjoni privata u fl-istess ħin qed jagħmel kontribuzzjonijiet lejn pensjoni li li nedija min qed iħaddmu, Iva, jista' jaqla' kreditu fuq it-tnejn li huma. Ġifieri jekk nieħdu eżempju, jekk għandek persuna li qed tagħmel kontribuzzjoni ta' 2,000 ewro fuq pensjoni privata, hemmhekk ħa jaqla' kreditu ta' 500 ewro. Fl-istess ħin hu ħa jagħmel kontribuzzjonijiet fuq ta' 2000 euro oħra fuq pensjoni li jagħmel l-impjegatur tiegħu. Eżatt. F'dak il-każ ħajaqla 500 euro wkoll fuq fuq dik il-pensjoni u koll ġifiri jaqla total ta' 1000 euro pala kreditu ta' taxxa. Issa dawn il-krediti ta' taxxa kif jitħalsu? Mela, L-ewwel ħaġa dawn ovvjament jitħallsu min-naħa tad-Dipartiment tat-Taxxa. U għad-Dipartiment tat-Taxxa hemm żewġ tipi ta' persuni. Hemm dawk li jgħidulhom filers u dawk li jgħidulhom non-filers. Issa, il-filers huma l-maġġoranza tan-nies, jiġifieri min hu mpjegat, jaħdem ma' xi kumpanija jew xi entità oħra. fejn bażikament hu kull kull perjodu, kull eżempju xahar jew kull erba' ġimgħat qed jitħallas, qed jitħallas il-paga u hu jirċievi dik li jgħidulha payslip. Fejn fuq il-payslip ikun hemm imniżżel l-ammont ta' kemm qed jitħallas u ovvjament minn dak l-ammont ħa jitnaqqaslu direttament mal-ewwel it-taxxa. Għal dawk li dawn huma l-filers. Għal dawn il-kreditu tat-taxxa jirċevuh fis-sena ta' wara li jkunu għamlu l-kontribuzzjonijiet. Jiġifieri jekk persuna kkontribwiet ehm, lejn il-pensjoni tagħha f'dis-sena fl-2020 ħa tirċievi l-kreditu tat-taxxa s-sena d-dieħla. Ehm, dawk huma l-filers li huma l-maġġoranza tan-nies, ehm, u mbagħad hemm dawk li jgħidulhom in-non-filers. Ġeneralment dawn huma dawk in-nies li huma self-employed, jiġifieri jaħdmu għal rashom. Dawn jaħdmu differenti għar-raġuni li dawn iridu jagħmlu t-tax forms kull sena, jimlew il-forma li huma u jibgħatuhom direttament lid-dipartiment tat-taxxa. Issa, importanti li fil-formoli li jimlew iniżżlu li huma għandhom pensjoni, jiġifieri jiddikjaraw li għandhom pensjoni, u jniżżlu l-ammont ta' kontribuzzjoni li jkun qed jagħmlu. B'hekk, il-kreditu jista' jitnaqqsilhom mal-ewwel minn dak l-ammont li huma jafu lid-Dipartiment tat-Taxxa. Issa, aħna meta dejjem ikun hemm pensjoni privata li ġiet mibdija, issa meta tiġi mibdija mal-applikazzjoni u mal-polza, dejjem ħa jingħata dak li jidulu ċertifikat ta' skema kwalifikanti biex dan ikun jista' juriha ma' dik il-formola ta' taxxa. Issa ġifieri per inti semmejt dawn il-filers u non-filers it-tnejn kategoriji jaħdmu. Issa jekk persuna ma taħdimx, xorta tkun u xorta tikkontribwixxi din għall-pensjoni privata, din xorta intitolata l-kreditu? Mela, dan huwa kreditu tat-taxxa, jiġifieri wieħed irid ikun qed jikkontribwixxi taxxa, jiġifieri qed ikun qed iħallas taxxa lid-Dipartiment tat-Taxxa. Però huwa importanti wkoll li t-taxxa jkun qed iħallasha f'Malta. Ovvjament biex ikun eliġibbli jrid ikun qed iħallas it-taxxa f'Malta. Apparti minn hekk, wieħed ħa jaqla' kreditu tat-taxxa sal-ammont ta' taxxa li qed iħallas. Jiġifieri, jekk eżempju wieħed qed jikkontribwixxi 200 ewro taxxa biss fis-sena, hu l-ammont massimu tal-kreditu li jista' jaqla' huwa ta' 200 ewro. 200 ewro. Yes. Apparti minn hekk, però, nixtieq nagħmel parentesi għaliex fejn ikollna każijiet ta' koppja miżżewġa, fejn ngħidu aħna persuna taħdem u l-persuna l-oħra le. Jekk eżempju nieħdu eżempju fej ir-raġel qed jaħdem u l-mara m'għandix dħul. Issa, f'dak il-każ, jekk huwa jiftaħ pensjoni privata f'ismu u anke jekk hi tiftaħ pensjoni privata f'isimha u t-tnejn li huma qed jikkontribwixxu, Ir-raġel jista' jaqla' l-kred jieħu lura t-kreditu tat-taxxa kemm f'ismu u anke f'isem għall-pensjoni let għall-kontribuzzjonijiet li qed tagħmel hi. I see. Interessanti. Jiġifieri eħe. Għalkemm ma tkunx qed taħdem hi jew ma tkunx qed taqla' d-dħul, xorsa xorta jista' jieħodhom hu. F'każ ta' koppja miżżewġa, għax hekk qed ngħidu. Issa, hemm xi benefiċċji ta' taxxa oħra fuq pensjonijiet privati? Mela, fuq pensjonijiet privati per se hemm l-ewwel ħaġa li hemm meta wieħed qed jagħmel jew xi interessi fuq l-ammont li jkun investa, xi tip ta' dħul jew żdiedlu l-valur tal-assi tiegħu, ma jridx iħallas taxxa fuq dak li jkun qed il-profitt li jkun qed jagħmel. Dak li jgħidulu capital gains tax. Hawnhekk m'hemmx f'dawn il-prodotti. Apparti minn hekk, meta wieħed jiġi jilħaq il-pensjoni tiegħu, sa 30 fil-mija tal-ammont li jkollu dak iż-żmien jista' jieħdu dak li jgħidulu tax free lump sum, jiġifieri jieħdu bħala somma f'daqqa u din ma tkunx taxxabbli. Il-kumplament imbagħad ikun taxxabbli skont id-dħul tal-persuna. Ġifieri ngħidu meta jiġi biex jieħu iva. sort of meta jirtira l-persuna u jiġi biex jieħu il-ritorn tiegħu jista' jiġbed 30% tas-somma u dik tkun tax free. Ok. Hemm xi forsi dawn benefiċċji japplikaw għal pensjoni privati biss jew anka fuq eh, skemi oħrajn ta' assikurazzjoni fuq il-ħajja. Dawn huma speċifikament immirati lejn prodotti ta' pensjonijiet, però mbagħad hemm ovvjament prodotti oħra, eżempju dawk li jinvestu f'investiment with profits li li m'għandhomx dħul fuq id-dħul li jsir fuqhom, l-istess b'ċertu fondi li jinvestu f'assi f'Malta. Ovvjament bej prodott u ieħor Ir-regoli relatati mat-taxxa ħa jvarjaw skont il-prodott. Skont il-prodott. Martina, xi suġġerimenti jew messaġġ tal-aħħar min-naħa tiegħek? Ovvjament bħal dejjem wieħed importanti li jibda jaħsiblu kmieni anke jekk il-pensjoni jaf tidher li fadlilha. Apparti minn hekk importanti li f'affarijiet relatati ma' taxxa dejjem dak li jkun iġib iktar informazzjoni għax jaf każ minn każ ieħor ivarjaw u ovvjament jistgħu jfittxu iktar informazzjoni kemm mid-Dipartiment tat-Taxxa, financial advisors oħrajn li jistgħu jgħinuhom u istituzzjonijiet oħra. Grazzi ħafna Martina ta' dik l-informazzjoni ferm importanti, ser jkollna nagħlqu hawn għal-lum, grazzi ħafna talli kont magħna. B'hekk wasalna fi tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek. Min-naħa tiegħi l-ringrazzjamenti tiegħi bħas-soltu jmorru għall-producers tal-programm, New Age Media, għall-crew tekniku ta' Net Television. Nirringrazzja lill-isponsors tiegħi u fuq kollox nirringrazzja lilkom talli għoġobkom issegwuna. Jiena nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla. Saħħa u grazzi.